Mhm. L-anzjetà fit-tfal qed tiżdied. L-iktar ħaġa sempliċi li nistgħu intuhom kuljum nofsija minn ġurnata ta' 24 sija. U għalhekk aħna ma nistgħux nippretendu minnhom li jagħmlu sharing. Play huwa Their communication. All right. U play is their work.
Nilqakom għal episodju ieħor minn kelmiet ma' Bambinelli. Illum għandna magħna persuna speċjali li Rita Rita hija il-mama tal-best friend tiegħi u li konna skola flimkien primarja u sekondarja li kienet mistiedna wkoll f'dan il-podcast l-ewwel episodju Dr. Kristina Llul. Illum il-ġurnata għandek in-nepputi u t-tifel tiegħi imorru skola flimkien ukoll, rajtni nitrabban tirita wkoll tista' tgħid. Oh, Kont daqs it-tifel tiegħi. Ma' Kristina vera kontu ħbieb u hekk mela. vera sinċiretà ta' ħbiberija sabiħa flimkien. Ekku, ħbiberija sabiħa, speċjalment meta tkun onesta u sinċiera. U nittama li li jim u jannu kollom l-istess liberija u koll. Jalla, u għedin fl-istess klassi l-lum. Iva, jħobba ħafna l-xurxin, ifittxu l-xurxin. Rita, inti għandek għal-qalbek ħafna ħafna tfal. Inti nanna ta' tnejn u koll, għaparti li jom ta' zewġ tfal. u l-moħħ wara il-Grow Green, il-post favorit tat-tfal tiegħi. Il-Grow Green għal min ma jafx huwa post fin-natura fejn it-tfal jiġu esposti kemm għan-natura kif ukoll għal-logħob li mhux daqshekk ħanejtek nagħmluh id-dar bħal messy play u hekk. Imma ħatejdilna Rit iżjed fuqu. Rita, x'inspirak tagħmel il-Grow Green? Mela, Jiena minn dejjem kont kienet dik il-ħolma tiegħi lu nemmen ħafna fl-outdoor play, ħafna ħafna. Imma jiena studjajt bħala LSC, għandi diploma fl-Early Inclusion Years, fl-Early Years, u ukoll wara bdejt nissapporti iżjed ħafna iktar studji ta' social emotional behavior difficulties. Għax jiena parti li għamilt żmien LSC ġo klassi u mbagħad bdejna nurture group. Il-back in 2009 ftaħna l-ewwel nurture group f'Malta li kien il-Birgu li jisla u Bormla u koll. Strina. Iva, flimkien mal-kollega tijaj. U dan il-nurture group kon diġa esperienzajtu ftit zaħira pala siġimat. Meta mort l-ewwel darba eżatti ftit wara li żewwiġt, 1990. Illa! Ok, jiena xieħa ta'. U kienet l-ispirazzjoni tiegħi minħabba jien esperjenzajt esperjenza ftit qarsa għax kont mort moħti li kienet kellha tifel marid serjament u tlajna l-Isptar Great Ormond Hospital Londra. U hemmhekk peress li tfal żgħar u anka kbar, imma peress li tfal l-early years kienu jkunu ħafna l-isptar, kien ikun hemm tiġi teacher tal-early years, tieħu tfal li jistgħu ovvjament joħorġu minn ġo sodda, mhm. anka b'apparat mediku mwaħal magħhom, u toħodhom ġo setting ġewwa l-isptar eh, biex tagħmilhom dawn l-attivitajiet. Tifhem ġifieri dan il-lob li ju apparti mill-ħajja tagħhom tal-isptar msiken dak il-ħin u kienu jkunu mhix 30 biss hawn min idum sena lura biex ma jitilfux iż-żmien bikrin tagħhom kienu joħduhom xi tliet darbiet f'ġimgħa, idea brillanti. U huwa simili ħafna ta' Nurture Group għax huwa fl-istess environment tal-isptar di darba. Imma Nurture Groups huma environment ġo l-iskejjel l-Ingilterra, ilhom li bdew xi madwar 70 sena l-Ingilterra, u jħorġu lit-tfal żgħar mhix kuljum, xi darbtejn jew hekk f'ġimgħa biex huma jagħmlu logħob, affarijiet u attivitajiet individwali għalihom. Dawn ikunu kienu jkunu assessed b'assessment li ġol-mainstream għal xi mod jew ieħor ma jkunux draw malajr. Ġifieri l-programm huwa involut bħala programm li inti tkun eh, qiegħed imqassam fuq ftit sigħat fil-ġimgħa. Mbagħad jerġgħu marru lura fil-mainstream. Mela, hemmhekk kontrajt l-ewwel darba tipo ta' dan il-nurture group. Ejdi għal feħ semmi għax nurture group huwa xi ħaġa li mhux bil-fors toqgħod ġo kaxxa ġol klassi, iż-żar qed Mela, dak kien jibda minn erba' snin sa 10 snin. Jien għamilt dawn is-snin għamilt eh, mbagħad iktar xi għaxar snin tful ġo nurture groups differenti f'Malta, ġo mainstream, ġo l-iskejjel tal-istat. Issa, dan tani l-faċilità li nosserva ħafna tfal li huma ikollhom bżonn, jien naf behavioural difficulties, għaddew minn xi trawma, eżempju anka jmitilhom pet, dik għalihom it-tfal anka l-kbar, trawma ħseb wara l-kbar. Allura l-moħħ ta' tfal żgħir u għadhom iżviluppat irid jkun kif jiġi proċessat. Mhm. Allura hemm jidħol il-lob. All right. U kont ninnota ħafna li tfal li kienu vera diffiċli bħala behaviour, kienu xħin toħroġhom barra, kienu jsiru kalmi, joħorġu l-kreattività tagħhom. U hemm bdejt imbagħad infittex iżjed u naqra iżjed fuq il-logħob. Imbagħad hemm ħadni li mmur nagħmel diploma fuq il-logħob. activities, play and activities fit-tfal. U din vera komplet, komplet nissoda il-ħsib tiegħi kemm hu tajjeb il-lob. Għaw min ċertu ġenituri jaraw il-lob jisu zejjet. Mhm. Imma però l-lum edin nifmu iżjed, eh, ġviri, thankfully li tfal issa edin il-ġenituri żgħar bħalkom edin vera vera jemmnu fil-logħob. U l-logħob hemm ċertu stages, infatti hemm sitt stadji ta' logħob. Il-aħwa jinqasam, mhijiex xi ħaġa straight forward. Le, le, le, le, jinqasam. Jibda minn zero sa for six months li huwa jgħidulu unoccupied, jiġifieri hemm ftit li xejn li tista' tiffaċilita inti. Mm. Imma jekk tiġi tarbija tesponija għal ambjent safe, eżatt, eżempji u anke jħarsu lejn kuluri, huma l-kuluri jagħmluhom ħafna kontrast jew tesponihom għal ċertu kuluri bright colors ġol-kot jew fejn ikunu. U biex jibdew jidraw naqra l-ambjent limitat ta' madwar. Għax huma dak il-fażi naħseb iktar exploring. Eżatti, josservaw their surroundings imma importanti li tħallihom dawk il-kuluri bright sa sitt xhur u hekk. U mbagħad qisu minn sitt xhur sa qisu sa sena u nof, sentejn, mhm. jiġi dak il-fażi solitary play jgħidulu. Jiġifieri, jibdew josservaw l-ambjent ta' madwarhom, hemmhekk jidħol ħafna il-sensory
Ok, li ħajmissu. Eżatti, imissu bidejhom ixommu u jaraw naqra l-ambjent, il-textures tal-materjal ta' madwarhom. Għalhekk tajjeb li sa sentejn it-tfal jiġu exposed waqt is-solitary play fejn ikunu jistaw jaraw u jħossu ċertu beans, jinnafaw ħafna x'tistaw tagħmlu. Id-dar anka barra. Naħseb għalhekk ukoll importanti barra. Importanti mezz. Biex inti ma tirjomx l-istess ambjent kull darba. Eżatti, inti qed tesponihom huma għadhom tinsiex qed jiżviluppaw dak iċ-ċokon ta' moħħ li għandhom. Allura sa sentejn dik hija solitary play. U għalhekk aħna ma nistgħux nippretendu minnhom li jagħmlu sharing sa sentejn. All right.
Qed tifhimni jiġifieri.
Dik l-istadju hija solitary, jismu Io, jilagħbu weħedhom, josservaw, jesploraw materjal ġod, affarijiet ġodda, is-sensory tagħhom iktar tiġi iktar enhanced, bil-Malti jgħidu iż-żida iżjed. All right. U biex tikkrea ħafna ħafna żvilupp fil-moħħ. All right.
Allura meta tistimjula dawn l-affarijiet, tkun qed tistimula ħafna iktar żvilupp ta' neurons ġodda fil-moħħ. Ġifieri aħna meta nħalluhom jilagħbu fil-verità, u forsi ħa għeni tkun qed nagħmlu xi ħaġa oħra, qegħdin ħdejhom narawhom, huma xorta jkunu qegħdin għaddej minn proċess ta' development. Iva. Ġifieri mhux jisna qed naħlu l-ħin. Le.
Le, u l-play huwa their communication. All right. U play is their work. Mela, meta aħna nibdew qisu l-ġurnata tagħna ngħidu ara llum irrid nagħmel hekk, għandi hekk, għandi meeting, għandi hekk, wara hekk, irrid insajjar qabel immur, huma il-logħob tagħhom huwa x-xogħol tagħna. Allura, il-logħob irid ikun Bis-sens. Fis-sens, mhix bilfors structured, mhux bilfors strutturat, anzi, hemm bżonn ħafna li l-logħob ikun unstructured f'dan l-istadju ta' età, anke ftit wara. Meta ngħidu unstructured x'inkunu qed infissru? Unstructured nistgħu nippreżentaw ambjenti differenti, mhm. open-ended imma, mhix bilfors il-logħba tkun li ħa tispiċċa b'xi ħaġa, b'xi All goal, right, imma okay. tkun em, ġirja, anka ġirja mal- mal-dar jew ġirja barra u meta tipprepara affarijiet, per eżempju, affarijiet biex jilabu, tittamilhom tal-imod kreattivi biżejjed biex tattirhom. Mhm, Żgur.
u wkoll tħallihom jesploraw huma. Tista' tiggwidhom b'xi mod, ftit imma, mhix qisek tgħidilhom x'iridu jagħmlu. Tajjeb li tiggwidhom, eżempju, tihom bħala guidelines imma mhux bilfors li jridu jaslu għal Go li inti prezentajtilhom. Nitfalhom il-blogs bil-kuluri. Eżatti, mhix bil-fors toqgħod. Mhux bil-fors ħajbni torri. Jiena ħan nispjegalu li jekk irid jista' jibni iva, torri. Iva. Imma mbagħad inħallih jagħmel u jagħmel u li jixtieq l-immaġinazzjoni tiegħu. Eżatti. U infatti waħdu solitary play dik l-istage huma jkunu qed josservaw ħafna ħafna ħafna x'jista' jsir jekk Cause and effect jgħidulu. All right. Jekk di pereżempju nibniha s- dritta, mhux ħa taqa' bħal meta nibniha eh, mgħawġa jew. Mgħawġa, Anka, l-aħwa. anka waqt il-ħin tal-ikel għalihom tista' tkun qisha logħba fuq il-ħajċer. Għalhekk infatti jwaddbu l-ikel mal-art u jwaddbu all right. t-toys mal-art minn fuq il-ħajċer. Għax dak l-istadju huwa l-cause and effect. X'jiġri mela jekk inwaddab din il-banana fl-art veru mhux affarijiet sbieħ għall-ġenituri, imma huma jkunu qed jitgħallmu minn dan il-proċess. U veru, issa tiġibli fiha xi żgħir eżempju joqgħod fil-ġenb tal-ħajċer. U l-ewwel iżommu hekk, ħares isfel l-ewwel hekk, u mbagħad jitilqu. U jara se jiġri. Jara se jiġri. U ġieli tinqala l-kap. Eżatti, eżatt. U ġieli ma tinqala xi ma mela, joqgħod jistenniha tinqala. Bekk ikun qed jibni ftit ftit għax il-logħob huwa scaffolding ukoll bħal kull ħaġa oħra. Il-logħob jinbena, pereżempju, u jimmatura ftit ftit. Infatti għalhekk imbagħad jasal għal qisu tatu jibda dak jgħidulu onlooking. Onlooker hekk jisu jħares, josserva, tfal oħra jilagħbu. Mhm. Qed tifhimni? Jiġifieri dak xort huwa logħob għalihom għax qed josservaw kif tfal oħra ikbar minnhom qed jilagħbu jew infatti n-nurture group ħa nerġa' mmur konna nħaltuhom 4-5 per eżempju ages. Għax jitalmu ħafna minn tfal ftit ikbar. It-tfal. It-tfal 70% jitalmu minn tfal ikbar, ftit ikbar, mhux ħafna ikbar. U 30% jintalmu minn adulti. anka fil-klassi bħala teacher. Ġifieri l-early years, iż-żmien bikrin, jitalmu l-iżjed minn tfal ftit ikbar. Għalhekk il-gruppi tan-nurture group dejjem ġew ikunu tikka tfal ikbar, mhux nurture group biss, il-logħob. Il-logħob importanti ħafna li minn tu nibdew nesponuhom ma' tfal ftit ikbar jew anka ftit iżgħar ma jimpurtax. Imma minn tu mbagħad satri jibda dak illi jgħidulu l-parallel play. Jiġifieri, ħa tilgħab ħdejn xi ħadd ieħor, imma mhux bilfors tilgħab miegħu. Jiġifieri, il-parallel play b'hekk jibda dik in-naqra li jekk toħodlu xi ħaġa tifel joħodlu jibdew jibku għax huma jkunu egocentric jgħidulha jiġifieri jkunu naqra egocentric hekk fi Għadhom it-tlieta għandhom jridu kollox għalihom u hekk. Allura dak l-istage tal-parallel play huwa wkoll importanti. Għalhekk inti tfal trid toħroġhom bħalma nerġa' ngħid u jintaqgħu ma' tfal oħrajn minn tu sa tri speċjalment biex dak il-parallel play Mbagħad jinkiser jsir jiġi ta' 3-4, jibda for associative play.

Jiġifieri bejn 3 u 4 ikun mela. għadhom il-moħħ mela. għadu mhux preparat li xeri għax għażilna ngħidu sharing. Le, mbagħad infatti meta jibdew l-iskola, mhm. jisu l-ewwel term mhm. jitalmu għax huma dejjem qed jaraw sħabhom x'inhu ma jagħmlu mhm. u b'dik il-logħba ra dak it-tifel x'għamel mela jien nista' nagħmel bħalu jew eh, aħjar minnu. Jiġifieri jibda jikkuppjaw logħob ta' mhm. ħaddieħor. jibdew jaħdmu f'team work għax huma flimkien jagħmluha isbaħ. Żgur jaraw il-vantaġġi tagħha. Eżatti, jibdew jitgħallmu il-logħob kemm hu interessanti meta jkun hemm xi ħadd ieħor jilgħab miegħek. Qed tifhem? Lallu vera, ġifieri sharing Il-kunċett ta' sharing jisu jibdew jifmuh minn wara
Minn Three, trisa four. for, eħe. All right. Mhix kulħadd l-istess, għax imbagħad min ikollu l-aħwa għandhom dik in-naqa vantaġġ. Meta tkun Jiżgura. twieled tarbija, meta jkun hemm ħuh jew oħtu qablu ta' xi sentejn jew tlieta, anka erba, imma meta jkunu l-age ikun close, Allura jaf li hu dejjem kien hemm oħtu qablu jew ħuh qablu. Jaf li allura anka eżatti. U jaħasra f'dak il-mument nibda ninkorreġġixxi naqra l-parents mhux dejjem faċli li anka jqogħdu nofsija waħħada weħeda mat-tarbija mhm. iż-żgħira jew xi nofsi oħra fil-ġurnata, mhux dejjem faċli. Mhux dejjem, żgur. Mhux dejjem faċli, imma huwa vantaġġ kbir li jkollhom ħuthom ukoll, jiġifieri dik irridu naraw miż-żewġ naħat. L-iktar min ikollu ħutu jkunu iktar laki li jkunu talmu jilagħbu iżjed qabel. Żgur. Jiġifieri imma mbagħad is-sabtu ju li inti toħroġhom tesponihom għal tfal oħrajn minn sentejn sa three, jiġifieri qabel l-iskola importanti li jmorru t-tfal jekk hu speċjalment l-uniku wild fil-familja li jiġu esponut ma' tfal oħra. F'ambjenti ma' tfal oħra barra, mhux bil-fors jiġifieri outdoor imma l-outdoor importanti ħafna għalihom. It-tfal l-outdoor mhm. ifhem anke aħna l-kbar, meta inti oh. toħroġ il-moħħ il-moħħ diġà qiegħed. Veru.
jirrilassa, aħseb war inti toħroġhom f'ambjenti fejn ikun san għalihom. Jiġifieri naqra iktar challenging mid-dar. Mhm. Issa nidħol pereżempju fil mhux biex ħabba grow green, imma inti meta tagħmel lob u barra li jkun naqra barra mill-comfort zone tagħhom, it-tfal L-ewwel ishom ħa jibżgħu ftit u jgħidu ma xi ħmieġ taf eh, li. Bħal messi play qed Eżatti. Mhm. U imbagħad imma jibdew jieħdu gost jagħmluha. Għax, infatti, meta dik il-biċċa ta' xogħol non ninnuta ħafna, it-tfal l-attention span tagħhom qasira ħafna. Minuta għal kull sena. All right.

U tagħmel ħin tipprepara. Per eżempju, tagħmel nofs siegħa ħa. Eżatt. Imbagħad jilagħbu ħames minuti biss. Eżatt, kemm il-darba għamlu għamela. Eh, imma under the age of two hekk it is common, komuni ħafna. Li huma ma jdumux ħafna jilagħbu bil. Tajjeb, all right. Imma meta inti qed tesponihom barra ma' tfal oħrajn f'dan it-tip ta' logħob, Ilbesi play bħal ma' dik kitchen, b'tuff trays, b'affarijiet li jistgħu jużaw huma u jitħeġġu. Huma fl-istess ħin qed jaraw l-oħrajn x'użaw x'qed jagħmlu u jekk jibdew jintefgħu huma jinaf anka żebgħa, jiċafal su x'jistgħu jagħmlu biha mhix bilfors fuq il-karta. Huma qed jiġu introdotti għal affarijiet kreattivi li huma jkun ġo moħħhom qiegħed hemm imma jrid jiġi enhanced, jiġi iktar stimjulat biex u infatti tarhom idumu kwarta. Veru. Nofsija.
Veru.
Ma joqogħdu jiġru minn post għal ieħor. Veru.
Allura, waqt li jkunu huma qed jedew, ikunu focused ħafna u jkunu engaged, allura dan huwa x-xogħol ta' qabel l-iskola li huma jkollhom dik l-attention span li tant hija bżonjuża għall-iskola. Mhux hekk, għax huma qed jitgħallmu jżiduha, għax ovvjament. Dejjem iżiduha ftit ftit. Dawn kollox kun ġdid għalihom għax id-dar, let's face it. Mhux hekk. Illum ma tantx għad fadal ċans li tagħmel dawn l-activities li trid ħafna ħin wara li tnaddaf u apparti minn hekk, ħafna nies illum jgħixu f'apartments. U limitat l-ispazju ta' barra. Allura ma tantx hemm dawk il-ġonna kif kienu jkollhom in-nanniet. Mhux hekk. Fimt, dak il-ġonna kbar li tgħidu hija naffordi hawnhekk. Eżatt. Allura kważi saru iktar importanti postijiet hekk fejn it-tfal ikun jistgħu jesprimu ruhom bil-kreattività tagħhom u li huma ellaw disom li jagħmlu mess. Eżatt. Minna mi jisima wara di, wara di, wara l-ħora, wara l-ħora.
Umbat sta wara il-xol, ovvjament, ikunu maħmuġin. Imma it-tfal meta joħorġu anka mill-iskola b'naqra ħbieġ fuqhom eżempju paint, mhux ħmieġ zeba, tej tara grazzi għax għamlu u labu l-iskola u ħarġu minn dik il-klassi għax l-iskola wkoll hija naqa' limitata l-lob ta' barra. anka ta' three year olds, meta mhm. jiena xorta naqbel li three year olds għandhom iqattaw ħafna ħin barra, even at school, ġviri anka mhm. l-iskola, imma mhux daqshekk faċli u mhux dejjem permessa. Ekku.
Allura nippruvaw nagħmlu naqra aħna naqra boost għalija. Nżidu aħna ma nżidu naqra aħna.
Nejnu naqra. Ufem anka lina li it-tfal xi kultant meta noħorġuhom barra. Eżatt. Jistrieħu.
Tajjeb, ishom jistrieħu u jkunu iżjed kalmi xi naslu d-dar, kun hemm inqas tantrums. Dik ninnotaj jiena meta noħodhom jew bandli jew xi mkien. Ishom tant jiġu trankwilli, wan joqdu raqda tajba. Eżatti. Għax ishom tħeddilhom l-arja ta' barra. U malli jqumu għax ikunu straħu sew, ikunu iżjed tranquilli. Mhux bħal meta pereżempju jibqa' ġej mill-iskola ġilej ikun għajjen, qas ikun jaf xi jrid, irid jibqa' mqajjem, irid jorqod. Eżatt.
U l-fatt li anke aħna nafu li ġewwa dejjem ħa naqbdu affarijiet oħra. Ma tantx ħa noqogħdu dik in-nofs siegħa, siegħa. Veru, kif?
Magħhom biss.
Am guilty, veru.
Mhux easy, kulħadd jagħmilha. Kulħadd jagħmilha u wara aħna meta npoġġu rasna fuq l-imħadda nħossuha. Eh, li ma fil-fatt nibda ngħid jaħassa suppost kelli nilgħab magħhom. Li ma minniex. U mbagħad jew daqq il-mobile u mill-mobile ibatt il-ħwejjeġ. Daqqa ħadd sajjar, daqqa. Veru. Ovvjament bit-tfal żgħar ikollna ħafna ħafna x'nagħmlu. U hemm se niġi fejn indirizza jiena nemmen ħafna bil-mental health Prevention. Mhm. L-anzjetà fit-tfal qed tiżdied. Sfortunatament aħna qed inkunu l-mera tagħhom għax aħna ir-role models tagħhom.
U sfortunatament ħajjitna ma baqax daqshekk faċli.
Kulħadd irid iwaħ laħħaq mal-ġirja tal-ħajja. Qed inħossuha aħna u intom, inti tiġib inti wkoll qed tħossha minn qatt qabel. Mela.
Mother ta' żewġt itfal inti, ġifieri għandek il-karriera tiegħek, tkompli l-karriera. Which is all very good, kollox tajjeb, mhm. kollox hemm bżonn, imma għandna bżonn nifqu Niefqu, fil-preżent. Veru.
Ħin kollu nippjanaw x'se nagħmlu. Nippjanaw x'se nagħmlu.
Vera sabiħ li toħodhom holiday darba f'sena. Li weekend timliulhom sabiħ. Jogħġobni, immens. U hekk hemm bżonn, għax it-tfal għandhom jiġu exposed. Hekk hu. Għal kollox. Imma l-iktar ħaġa sempliċi li nistgħu intuhom kuljum, nofs siegħa minn ġurnata ta' 24 siegħa. Nofs siegħa lilek innifsek.
Tkun. Mhix faċli. Le, mhix faċli.
U li titfi l-mobile. Mhm. U li Allura mbarra, jisak tista' tagħmilha li fil-mobile tużah biex toħodlu xi Biex toħodlu xi ritratt.
Għax bħala tifkira sabiħ. Jien inħobb ngħidilhom, eh, ngħidilhom provaw evitaw il-mobile għax il-post jiena din il-ħolma tiegħi kienet li nħeġġeġ ġenituri żgħar anke kbar u nanniet u carers ta' tfal li jiġu guardians magħhom li huma jqattgħu dik is-siegħa u nofs, sagħtejn fin-natura hi x'inhi għax ġieli kienet tkun il-bard imma hi x'inhi għax il-bard tista' tilbes u li jkunu huma jitkellmu ma' ġenituri ok bħalhom li jkunu hemm għax inti l-iskola ma tantx tista' tosserva l-logħob ta' tfal. Għax l-iskola maħniex mistidnin kuljum. U qed tifhimni?
U tkun dawk is-siegħa u nofs tgħid miegħu.
Tosservah
tiskanta kemm nitgħallmu mit-tfal. Veru. It-tfal jiena jaffaxxinawni. Dejjem ngħidha. Vera, dejjem ngħidha u nħajjin nisimak titkellem fuq it-tfal. Fil-ħajjitna, ħajjitna kulħadd iġarrab ċertu affarijiet u min ikun l-kbar u jien għandi 58 illum. Jiġifieri għax għalaqthom ilux. Veru. Anyway, imma tgħaddi minn ċertu esperjenzi qarsa naqra vera ibsin fil-ħajja. U nista' nitkellem mill-esperjenza personali tiegħi li ġarrabt mhux ħażin. Bħal kulħadd hawn ħafna min iġarrab. Imma meta jiena noqgħod nistudja u naqra littriċer fuq it-tfal żgħar u mbagħad noħroġ natwa hemm barra u nilgħab magħhom, ħa ngħidlek ninsa litteralment moħħi jintefa' mill-problemi, mill-past experiences qarsa u minn kollox jintefa'. U qas nkun rrid nemmen. Wara ikelli dik il-happy hormone, id-dopamine. Id-dopamine.
Kemm wara vera nħoss sodisfazzjon kbir. Li jqammxxu lit-tfal meta jilagħbu u meta jiġru barra u meta nħalluhom jagħmlu li jridu within boundaries. Within boundaries. Mhux se tħallihom jiġru barra fit-triq fil-karozzi b'xi tri-scooter jew rota u tgħid itlaq iġri. Le, għax moħħhom għadu mhux żviluppat biżżejjed għall-alertness li tal-karozzi. Imma hu għalhekk tajjeb il-contained outdoor. li inti tista' joqogħdu within boundaries li jiġru barra billi jaqgħu ftit, jabrosu saqajhom fil-ħamrija jew. Jiġifieri dik affarijiet li jgħaddu minna u għal ħares ma jgħaddux minna. Għax, imbagħad speaking of, il-logħob jimmatura l-associatives wasanna jisu l-fifth stage u mbagħad tiġi cooperative li jibdew anke jesperjenzaw ċertu riskji fil-logħob. Li inti pereżempju ħa nara naqra ara dak it-tifel telaħħa dik il-ledder hawn fil-bandli jew mhm, ħa nipprova. Ħa nipprova nagħmilha. Allura it improves ovvjament il-gross motor skills dejjem jiżdied. Mhm. Għax għandna bżonn ħafna li t-tfal jitgħallmu l-gross motor skills, li jiġru iżjed, li nafu kemm hu tajjeb l-eżerċizzju għat-tfal li jagħmlu sports u jiġifieri mhux bilfors structured sports, li jiġru ġirja, li jaħlu dak l-enerġija u l-isports vera jtina anke ħlielna, jtina ħafna enerġija għal kollox u hemm ħafna benefiċċji. Jgħinek anka mal-ġurnata. Eżatt. Mentalment. Eżatt. Immaġina li anka l-itfal. Ija, u moħħhom ikunu għadu qed jiżviluppa, allura iżjed biżjed jekk huma jkunu mentalment sana u kalmi mhm. meta jkunu qed jiżviluppaw il-qudiem tegħlibhom għal ċertu anzjetajiet u mental health issues li ovvjament matul il-ħajja niltaqgħu magħhom bilfors, bla kontroll. Ma tistax inti tgħix ħajja mingħajr anzjetà, mingħajr problemi kbar u żgħar. Kieku ma napprezzawx is-serenità u l-momenti sbieħ naħseb ukoll ġibna Dikki, vera tkun hemm diffiċli imma jrid ikun hemm bilanċ għax huma jgħallmuna u jkabruna. Sfortunatament affarijiet li indumu ma nqumu minnhom forsi, imma b'dawn l-affarijiet inti tkun bnejt l-early years li huwa wis importanti. Sa żmien wisq importanti li t-tfal ma jkollhomx dik l-anzjetà żejda għal xejn. Mhux qed ngħidu naqra anzjetà li ħa jibda l-ewwel ġurnata tal-iskola. O iva! Dik naqra stress pożittiv jgħidulu. Positive stress is good anzi għax inti ħa titgħallem tibni r-reżiljenza tiegħek. Li ara mort l-iskola irnexxieli l-ewwel ġurnata, t-tieni ġurnata, wara l-ewwel ġimgħa bdejt nidra l-sħabi. Bdejt tidra, eżatt. Dik hija stress pożittiv. Anke sejrin għal eżami, sejrin għal xi ħaġa. Jiġifieri dejjem ikun hemm, allaħares ma jkollokx dik in-naqra friefet. O, bla dubju.
U stress pożittiv fit-tfal huwa tajjeb għax jgħinu bħalma qed ngħidu jinbena r-reżiljenza fihom li tant hija importanti. Għax fil-ħajja jekk ma jkollokx reżiljenza tajba, faċilment il-quddiem taqa' ċertu mart mentali li madwarna kollha nesperjenzaw. U mela, ekku.
U
Dik hi, il-logħob wisq, wisq importanti. U bħala logħob, per eżempju, jekk it-tifel dejjem irid qed irid jilgħab bl-istess toys, għandi nħallih nibda nintroduċih bil-mod għal toys u oħrajn waqt li nħallilu t-toys li jippreferi hu, jew per eżempju at some point inneħħihomlu. Mela, il-logħob, it-tfal meta jkun unstructured u biex ħajilagħbu, jagħżlu huma. Imma aħna importanti li nesponuhom, noħorġulhom bħalma qed tgħid inti eh, tajjeb ħafna li toħroġ ċertu games oħrajn. Mm. Imma mbagħad hemmhekk fejn nidħlu ġieli naqra aħna, mhm. nagħtihom naqra guidelines, pereżempju qed nilagħbu bil-track eh, mhm. tal-karozzi jew mhm. tal pupi. U mbagħad nintroduċu pereżempju dawk ndaħħlulhom xi naqra extra pupi magħhom u nibdew naqbdu konverżazzjoni għax il-logħob ukoll jgħinna ħafna meta aħna nintervjenu ftit għalhekk imbagħad mat-tfal ikbar jieħdu gost. Għax inżidu l-komunikazzjoni. Eh, żgur, komunikazzjoni vokabularju. Il-vokabularju jibda ħafna minn ċokon. anke minn tarbija bħalma taf, jibdew tibda tkellimhom lura għandha importanza kbira. Dik hija l-komunikazzjoni dik ħaġa oħra mbagħad kif iżżid il-vokabolarju għaw. Imma anke però waqt il-logħob li inti toħlom u timmaġina x'ikunu qed tipprova tilgħab naqra magħhom, għalhekk tajjeb imqar dik in-nofsija kuljum. Ekku, veru. Mhux bilfors toqgħod in-nofsija kollha magħhom ta', imma li tosserva x'ikunu qed jagħmlu biex inti jisek ikollok. Jiena jiena meta anka Grow Green ninnota ħafna t-tifel tat-tifla u l-lema li t-tifla tat-tnejn li huma kif jilagħbu u ġieli jgħallmuni meta ntihom xi ħaġa kif għamluha huma. Ngħid il kemm hi tajba di ara biex nintroduċiha bħala logħba. Hi string.
Tifhimni jiġifieri jiggwidaw lili kif għax Inti qatt ma tista' tidħol essaġġ fil-moħħ tat-tfal. Veru, veru. Per se, vera tistudja u taqra hemm literature sħiħ u research kontra research kemm hu tajjeb li tesponihom għal logħob differenti. Imma niġi għall-mistoqsija tiegħek, jekk jrid jibqa' dejjem jilgħab b'dik l-oġġett, aħna mbagħad nintervjenu ftit b'logħob ieħor, nużaw l-istess ftit minn tiegħu u nkomplu miegħu, induru miegħu, magħha, u mbagħad l-għada jagħmilha. Veru.
Jiena nnutajtha ħafna. Veru, qed ninnota din. Ħafna tinnota.
Ir-repetition tajba ħafna fil-logħob għax huma t-tfal jieħdu gost ikunu experts f'li qed jagħmlu. Veru.
Allura
il-logħob di unknown ibeżagħhom ftit. Jista' jkun Però- ukoll veru, it's not that jisu ma Eh, mhux imorru għal faċli. comfort zone tagħhom.
Eżatt, jibdew.
Imbagħad imma għalhekk huwa scaffolding. Tibda minn from what they know to what they don't know and then you introduce a new game. Mhm. Ftit ftit. U ġili tħajru anka minn xurxin. Ija. Jena zajt jħob il-karozzi. Eżatt, u liħor qed jilaf. ħafna l-annimali.
Ija, allura jmur. Allura issa xin jaraħ jara l-ħuħ interessat fil-karozzi, il-karozzi qatt ma messom kemm imma.
Issa sar jirabbihom, u jizbiju daħal l-annimali u joħodhom dawra, jinkorporom hekk. U kważi kważi biex indaħħalu toj ġdid dejjem irrid l-annimali.

Ara din aħmar aħmar fis-sens tajjeb li nurwhom ngħidu ara l-kulur tal-żiemel kannella pereżempju, ara dan iż-żebra iswed u abjad, jiġifieri tajjeb insemmuhom u nintroduċuhom imma mhux li nibbumbardjawhom
All right, ġifieri eżempju il-flash cards
Jiena naqra xettika fis-sens, il-fresh cards huma tajbin ta' mhux mhm. ħżiena, mhm. imma li jaraw printed writings. Mhm. Eżempju, jekk għamil drawing, tistaqsi jgħidlek jgħidlu spinġejt, eżempju, jgħidlek spinġejt il-mami u you just write mami. Imma mhux tintroduċi ħall-ittri at that age. Jiġifieri f'dak l-istadju billi jaraw jien naf timmarkalhom ta' ta' tri ta' qed ngħidlek mhux mhm. qabel anka bejn tu u tri timmarka pereżempju l-pinġija li jkun għamel tikteb mami jew dog. Mhm. Kemm għamiltu sabiħ dak x'inhu kelb, tiktiblu kelb. Mhm. just turilu l-printing biss. U anke tajjeb fuq dil-ħaġa pereżempju jekk noħduhom inhuwa u sejrin fil-karozza, tajjeb li naqraw it-tabella, pereżempju sejrin il-Mosta, ara minn hawn iridu ngħaddu għall-Mosta għax hemm it-tabella, just hekk. Mhux nippruvaw nibbumbardjawhom bi flash cards, għax Jekk nistgħu nesponuhom għar-real things, għal barra li nlabu l-lob u nuruhom l-annimal ta' veru jew nuruhom il-lob ta' vera, jien naf is-siġra ta' vera milli nuruhom tri flashcard tri, fimt? Ġifieri dawk għad ikunu bbumbardjati l-iskola, allura għax fil-klassi ovvjament hemm ċertu limitazzjoni.
Ma tgħinx pereżempju li mbagħad jarfuha s-siġra iktar, għalkemm fil-verità ħad tkun tidher differenti. Ija, ħad tkun tidher differenti. Ma tantx nara li effettiva, imbagħad huma fil-klassi ħaj jiġu bombardjati bin-numri, bil-kuluri, bil. L-huma ħafna pressure sfortunatament. Qed tifhem academically hija tajba li nħalluha naqra għal later on U anka għalihom naħseb jieħdu pjaċir li qed imorru l-iskola u ħaġa ġdida. Illum anzi iktar minn flashcards naħseb l-iskejja li which is good jużaw l-interactive whiteboard li għalihom iktar interattiv. U żgur mill Ovvjament il-gadgets jiġġennu għalihom imma b'mod tajjeb li l-iskola jinnaf jagħmlu l-games fuq l-interactive milli jessaċ fuq il-flashcards. Imma mbagħad hemm dawk il-board games li iktar il-qudiem bħala familja tista' tagħmel għad-dar, pereżempju jien naf tkun ikollok three year old li diġà mar il-kindergarten li jaf jilgħab logħba, jien naf ludo mal-mummy u d-daddy, imma mhux bilfors li jrid turih il-goal li wasal biex jirbaħ għax dik l-età tiffrustrom ħafna l-competition. Jiġifieri, which is not good il-competition, ġieli jara naqra nkejja u hekk taf kif jagħmlulhom ara jien għaddejt. Imma naqra l-għid mhux ħa tagħmilhom ħażin, imma li kuljum irid jirbaħ għax hu jkun, tinsiex, egocentric ħafna dik l-età. Allura qisu ttieħ ġewwa jekk xi ħadd ieħor jirbaħlu l-ħin kollu. Il-fatt li vera ġieli jagħmlu rejs il-boys. Eh, il-boys.
Chris ġieli ma jċadilux. Ejja, jibqgħu jibqgħu xorta. Illa li jemmen illi u naħseb għandu naqapunt ukoll. Illi fil-ħajja mhux dejjem ħassi it-triq lesta biex tirbaħ inti. Ija, eżatt, eżatt.
Allura tittaraħe meta jitlef again biex jibqgħu jagħmlu għasa ma jirna xinu jirbaħa. U mbagħad irid jieqaf, eh? għax mbagħad lesta. Eh. Imma fem, darba kultant vera tajba nsi. Eżatt. Għax dik hija xi ħaġa interactive mal-parents u hekk qed jilgħab flimkien qed jieħdu gost jirbħu. Eżatt.
Imma li inti l-ħin kollu titturjom il-flash cards, il-ħin kollu tibbumbardjom, ġifiri, mhix xi ħaġa li daqshekk hija ħelti fl-età bikrija ta' qed ngħidlek. Ġifiri, hemm affarijiet oħra x'tista' tagħmel, aħjar tmur dawra bir-rota. Jew tuża toys, jew tuża toys. Nagħmlu l-blocks, nagħmlu counting, nagħmlu l-colors. U toħlom f'attività kreattività ta' dialogue għaw bħalissa qassis ta' dialogu flimkien. Eżatt. Per eżempju, eżatt. inti tibda ta' parsi, inti tkun in-naġa. Il-laħwa.
Fim, tamela bħala papit. Eżatt. Inti ti- em, titkellem leħen ta' naġa rqiq, per eżempju, jew leħen ta' ġiraf, jew U timmaġina l-logħba li tkun qed tagħmel dak il-ħin stess. Eżatt, mhux se qed tgħallimhom nagħmlu xadina. Jien nħobb nikol il-banana. Eżatti. Allura huma qed jitgħallmu li xadina tħobb tikol il-banana pereżempju u nħobb niddendel mas-siġar. Eżatt.
U tista' anke tikkrea imma li mhux veru. Eżempju, jien naf, illum in-naġa trid ittir bħala sfur. Imma inti ma tistax ittir Għax inti m'għandekx xi ġwienaħ hekk, eżempju logħob hekk ta' ġifieri. Sempliċi, sempliċi li jiġi f'moħħok dak il-ħin, timprova żżaħ dak il-ħin li jkollok f'moħħok. Imma qed jitalmu li n-naġa ma tistax ittir bħala skur u hekk, ġifieri affarijiet vera li jiġu dak il-ħin, eh, ma bżonn ġifieri toqgħod mur taqra l-kodba. Però l-immaġina li l-qari jgħin ħafna wkoll. L-immaġinazzjoni tagħhom jiena dik nemmen bija wkoll. li anke jekk inti t-tifel qed jilgħab u ma jridx jisma' l-istorja, inti tibqa' taqra. Tibqa' taqraha mhux tieqaf. All right. Tibqa' taqra u xi kultant hemm dik il-ħaġa li mbagħad ħa tinteressah u jiġi. Anke jekk ma jiġix, ma jimpurtax. Imma l-qari għamiltha, dik il-qari, l-istorja tal-livell tiegħu. Mhux hekk, eżatt.
Nisperaw li nixtiequ li Nagħmluha kuljum imma mhix dejjem possibbli li tagħmilha għax it-tfal anke wara l-iskola jekk inti three year old imma l-qari jibda minn qabel. Però jekk inti three year old irid ikollu dik in-naqra qari biex inti tgħinu jiżviluppa l-lingwa, jiġi exposed għal-lingwa Ingliża jekk inti titkellem bil-Malti jew viċi versa jekk inti tkellmu bl-Ingliż jiġi exposed għall-Malti. Il-qari jgħin ħafna. L-aqwa li tagħżel stejjer ovvjament age appropriate għalihom, adattati għall-età tagħhom, imma anke jekk hu ma jridx jisma', l-aqwa li tfejt kollox. Jiena sibtni komda fil-banju, Rita. Tajba.
Il għaliex ikunu qegħdin jinħaslu. Idea tajba ħafna. Ma jkollhomx ħafna
affarijiet distractions, distractions dik hiex ma tistax toħroġ il-kelma, ikollhom ftit toys fil-banju, ma ħafna drabi ġieli nfaħħomlhom wara l-lestu. Ija. U jqogħdu attenti. Kemm idea tajba. U ġieli biex inżommilhom anka l-attenzjoni iktar eh. fuq l-istorja, jekk pereżempju bira qrajtilhom storja fuq il-kukkudrill jaħsel snin. Iva. Abbat softajt ta' kukkudrill u iva. tut brax, u batilhom ejja nagħmlu bħal kukku. U iżżajr eżempju għal-bidu jisuma bidix jagħti kas, imma eh. mbagħad at some point Ta' kas. Xirra l-ħuħ, qed joqgħod attent, beda joqgħod iktar Jagħti attent kas. hum. Eh, Dik hi- Dik vera sibta komda fil-bagni. Ħafna, proset, eh, vera idea tajba. Imma jekk inti wkoll ħat tagħmilha ġo kamra fejn ikun hemm it-television, l-importanti li titfi Titfi television, television, eżatt. titfi l-iktar kemm jista' jkun distractions madwarek u tgħid din il-kwarta, imqar kwarta ta' m'hemm bżonn iddum ħafna għax jiddependi l-etajiet ta' tfal. Mhux hekk. Kwarta nofsija, U bħal mett inti il-props jekk inti kollok jinna f'basket li ma jkunx trasparenti, ħalli huma jgħidulhom stories sex, mhux bil-fors ta' qod tagħmilha bil-fors ta' imma mqar toħroġ tliet oġġetti, imma mhumiex jidhru mhix basket trasparenti, ħa jaraw x'ħa toħroġ. Hemm l-element ta' kurżità. L-element ta' kurżità. Iżidilhom l-attenzjoni. Eżatt. Għax ma jidux ħa joħroġ. U tiskanta kemm tgħin li jkun hemm dik in-naqra prop, m'hemm bżonn jiġifieri kull storja li taqralhom ikollok, imma bħal mett inti ġġibilhom il-kukkudrill biex Eh, huma tqabbadhom iżja kurżità. Iva, u l-attenzjoni. Iva, iva. Għax ġili ddawwar il-pages u hekk. Eħe, infatti jidnu nuta ħafna fil-nerġa' nsemmi l u Jan li anka mbagħad hemm ġili taqbad il-ktieb l-istess ktieb u taqra lil ħuha. Avolja għadha s'issa ma tafx taqra l-ktieb. Imma tipprova tgħid l-istorja naħseb fi kliemha. Iva, iva. U tibda timita lili, tiskanta u tiftakar ċertu sentenzi. Veru, veru.
Ġifieri vera aħna role models tagħhom. Veru. U kull ma nagħmlu mhix li tgħidilhom. Le anka sempliċement. Li timita il-mossi tagħna. Kif nirrabja.
Ġili naraħ, ġili ħaġa sempliċi, indaħħal idi ġon idu. Oh, jamila u. Jamila u.
U jek ma jamila xbie, jamila ma u. Jgħidlu għara. Naqra kem kollox jassorbu. Infatti, anka il-klim tagħna. Mela. Inti kif tkellimhom it-tfal, dik jiena vera nemmen biha. U it is, jiġifieri researched li t-tone of voice ħafna, ħafna. Mhix faċli. Le, mhux faċli.
Meta inti jkollok tifel. Qed jibqa' jippersisti bin-no, no, no, Nafu li le, jużawha ħafna f'dik l-età. Huma jkunu qed jużawha biex dejjem jgħidu wara din il-kelma għax huma ħżiena ħafna tfal. Jittestjaw. Oh. Eh, b'dik il-kelma ommi ġi triggered. Mela dik il-kelma li li għamlitni indipendenti. Ekk, eh, speċi ta' Qed għandi kontroll. Eżatt, eżatt, għax ovvjament. Għandi kontroll ta' situazzjoni. Eżatt, bil-mod iktar ma Allura aħna meta ngħidu le, mela mhux hekk, u żgur, le qed inżidu il-kontroll fihom. taħdem bil-kontra. Bil-kontra taħdem, il-laħwa, aħna minna lejna tipo. Qed nerġaw nżidu ija il-kontroll fihom. Meta aħna nużaw negattiv fis-sentenza, it-tfal jagħmlu shutdown. Shutdown. Ma jisimaw xejn mill-kbar. Meta aħna s-sentenza nagħmluha? Issa wara li tiġbor dawn il-ġugarelli kollha, dawn it-toys, lesti biex immorru l-bandli? Yes, ħa morru l-bandli. Ħa ngħaddik u nintefa' miegħu ħa nibda. Dik taħdem ta' veru. Ili ta' veru. Ta' veru, jiena tiegħi ma jħobb xerfa. Ta' veru ta' U meta nagħmlu competition, il-bira ta' xfatta rebaħ għaw, refa biex jirbaħ, għax mbagħad hu kompetittiv. Ħafna.
Jien ħan iġbor il-blu kollha, yes, ħan iġbor għalhom ma tħallatomlix. Mara ma ridhom xi mħaltin jinta u jibda jħallatlek u hekk u jitfalek. Anyway, imma jiena ħafna nemmen bija, mhix faċli, inti tbiddel għax aħna għandha katina sħiħa, it's stereotype li katina mill-bidu anka kif tgħallimna aħna li le tibqa' tikkombatti għaliha li inti sek tikmanda x'inti l-kbira. Normali, jiena tgħallimna aħna jiena meta kont jien ikbar minnek ħafna. Imma naħseb anka jiena lil uliedi stess qabel tgħallimt ċertu affarijiet Kont qisni ngħid jien il-kbira, jien irrid niddeċiedi. Hemm punti fejn hi inti l-matura u inti tiddeċiedi għas-safety tat-tifel, it-tifla tiegħek. Ekku. Għas-safety iva, fejn jidħol safety huma ma jafux li Eżatt, jekk eżatt, is-sikkina eżatt. li ħa taqta, ħa naqbad naqta biha u niġri biha kullimkien mad-dar. Hawn weġġa', eżatt. Jiġifieri aħna rridu nkunu hemm għas-safety tagħhom anke jekk jibku u jixxru biex jieħdu s-sikkina, inti mhux ħadtihielhom għax aħna sens komun, aħna l-maturi, anke jekk sar il-ħin għall-iskola, aħna l-maturi rridu ċertu boundaries mhm. jgħidulhom li inti l-ħin tal-iskola tittilbes l-uniformi u tmur. Mhm. Imma dak mhux proċess faċli li tatalmu, ġifieri li it-tfal jidħlu fija fir-rutina. Mm. Anka jekk jgħidu le, irrid nibqa' nilgħab, tagħtix każ dik il-le u kompli libsu, mhux dejjem easy. Oh, le, eżatt. Mhux dejjem easy. Tgħid għax Imma hemm jekk jiġri. inti tħadd irrikombatti il-no, il-le, bil-lajjat, huma lajjat ħa jintefgħu fuq il-fright mode. It-tfal għandhom fight, fright, kulħadd in-nervous system tagħna nitwildu biha, 3 Fs. U fear. Lajjat ħa jitfagħhom fil-biża'. Il-yelling ma jaħdimx ma' tfal. Tgħidu li mela x'dixxiplina hemm ħafna ħafna iżjed x'tista' tagħmel milli tgħajjat. Din nidħlu fiha darba oħra ra. Mhux easy. Suġġett ieħor interessanti.
Mhux easy da.
Vera hemm xelta ta' kif taħdem. U infatti jiena esperjenzajtha bi tfal u waqt il-kważi 20 sena fl-education system l-early years fil-klassi a noisy teacher have a noisy classroom. Jekk titkellem klassi jgħajtu jibjaqbżu jekk tidħol titkellem bil-mod weħedhom jikkalmaw. Veru. Jiena dik nemmen u esperjenzajta ħafna. Ħafna.
Jien anka nosserva ġieli l-ġenituri. Ija. Jek tara om kalma. Ġvera.
It-tfal ikunu vera kalmi. Vera.
U eh, ninsisti ħafna mhux dejjem easy. Mhux dejjem easy. Mhux dejjem faċli.
It's easier said than done. Imma l-benefiċċji tagħha jekk titgħallem tagħmel xar. Challenge miegħek innifsek. Ma ngħajjatx. Mhux easy ta'. Le mhux easy, jiena ġieli provajt nagħmilha. Imma veru taħdem, veru taħdem. Imma taħdem.
Taħdem ta' veru.
Ħafna. U meta inti anka it-tfal tmur tħares lejhom. Tgħidilhom issa Ħa niġbru għax wara ħa morru l-bandli. Għax sar il-ħin biex imorru l-iskola. U ħa ngħinek tiġbor għax jien inħobbok ħafna u ħa niġbru flimkien. U ħa nipprova ngħaddik.
Illa, u tajdilom dik oh, id-biss. Mux easy.
Mux easy, ma l-ħwa. Imma, imma. Għax kultant taġġel iktar iktar melek. Mela, għax inti għara, mux veru ħat itlef dak il-kwart 5 minuti li femtom, se jiġri, Għax mind you t-tfal iħobbuha ħafna l-predictability li jkun hemm ir-rutina. Għax ir-rutina anke lilna tgħin. Ekku. Aħseb wara li t-tfal moħħhom għadu għaż-żviluppa xejn, iridu ilaħħqu mal-ġenn ta' ħajja tal-madwar. Ġieli anka lilna taqta' nifisna l-ħajja. Jkollok ġimgħa, jkollok ħafna x'tagħmel, timtela balla stress vera. Veru. Żejjed.
Veru.
Imma meta tpoġġi bil-qiegħda tgħid, ħa nikteb nara x'għandi x'nagħmel u nibda naqqas minnha din il-lista. Allura, imma aħna nkunu nafu x'se jiġri. Anka, pereżempju, ħu inti anka tmur jumejn Għawdex, l-ewwel ġurata tkun qisek il-mitlufa. Avolja nafu li hija din il-vaganza u li ħa nieħdu pjaċir fiha, imma one fejn ħa tkun titfittex anke sempliċement l-ambjent, fejn huma l-iswitch ta' dik, mhux bħad-dar taf fejn hu l-iswitch, taf fejn hu l-bathroom, it-tfal jafu li sejrin holiday imma xorta jitfixklu l-ewwel ġurnata u jkunu ħafna jużaw ħafna dak l-eċċitament qisu żejjed li jwassalhom għal affarijiet impulsivi. Qed tifhimni? Jiġifieri aħseb wara anke aħna nkunu nafu sejrin holiday sakemm tidri anke l-ewwel ġurnata jkollok ġimgħa barra minn Malta, tkun isek il-mitlufa l-ewwel ġurnata. Vera? Veru. U li nafu li sejrin biex nieħdu gost. Ekku. Aħseb wara t-tfal.
Moħħhom Da kollox għalihom unpredictable, kollox, ma jafux x'se jiġri. Allura tajjeb li anke aħna u sejrin u l-ġurnata qabel, għada ħa mmorru, ħa naqbdu l-bagalji, ħa mmorru fil-karozza, ħa mmorru nirkbu il-vapur ta' Għawdex u sejrin infittxu d-dar sabiħa min jaf x'se jkun hemm, sa flimkien naraw x'fiha di d-dar jew taf kif? U huma jkunu qed ikunu lesti moħħhom jippreparaw ruħhom għal dik il-ġurnata. Jien inħobb nagħmilha ħafna mat-tfal din, li hija li vera taħdem. Imqar pereżempju, infatti anke tfal żgħar, meta jien naf jiġu l-Grow Green, nipprova ngħidilhom imqar ġiex sekondi ta' m'għandhomx xis għax is-sagħtejn huma jkunu jiġġennu biex jibdew jilagħbu. Imma nibda ngħidilhom illum se nagħmlu hekk, Ħa nippruvaw nagħmlu hekk, ħa nagħmlu. Allura huma jkunu jafu naqra se jsibu dawk is-sija kif ħadd qattagħha u hekk. Mhm. Mbagħad it-sabtu at least imma moħħok naħseb jgħin anka lilna li nippjanaw il-ġurnata kif inqumu mhm. u nippreparaw se nagħmlu mhm. għax inti mbagħad step by step dibda tkisser u tnaqqax se tagħmel. U fil-klassi kont inħobb nagħmilha ħafna din il-biċċa tax-xogħol li mhm. issa ħanibdew hekk, wara se nagħmlu hekk, now and then, mhux ħafna għax it-tfal żgħar. Oh, żgur. U bat nissara, issa ħan iġbru din il-loba u ħammorru namlu dik il-bicċa ta' xogħol. li ħa nagħmlu hekk fiha u hekk. Daqshekk biss just two sentences ta' Imma huma jkunu tħossuhom.
Qed iħossuhom safe. Safe, eżatt, informati. Informati se jiġri u l-biża' tnaqqasilhom. Mhm. Infatti anka waqt kollox, il-biża' tista' tnaqqasha ħafna bil komunikazzjoni. Din anka l-kbar tajba, għax ġieli anka ngħidu sentenzi inti mal-partner tiegħek. Ma jifimni għax inkun etta nofs klim. Mhm. U li inti tirrabja, jiena l-ewwel waħda, inni ngħix ma' raġel tiegħi 33 years fis-sens, ġifieri dejjem ngħid ma dan l-istess raġel, imma x'jien inkun ma fehmtux forsi sewwa, għaseb wara tfal. Jekk mela. nitkellmu b'dik il-laġla Ejji, sa ħammorru għax baqa' ħames minuti oħra rridu nirridu mmorru hemm. Għas kif jista' jkun jifmuna? Dawn. Li nagħmluha, eh? Nagħmluha. Ħafna nagħmluha. Imma dik il-biċċa tax-xogħol li inti qiegħda kalma, tfemhom se jiġri, it-tfal, tnaqsilhom ħafna mill-anzjetà. tagħhom. It-tfal aqqas taf u kemm ssir kullimkien tarahom ansjużi t-tfal. Allura l-ansjetà tagħhom toħroġ billi jingħaf jew iwaddab għax ikun imbeżża'. It-throwing għax l-impulsività ta' ġisimhom dik il-ħin mhux għax ikunu jridu jwaddbu lil ħuh jew lil oħtu jew lil tifel ieħor, imma għax ikunu imbeżżgħin. Fear. It's all fear. Allura toħroġ impulsiv. Aħna noqogħdu ngħidu, xiex, xiex, tirrispondini jew naqra tfal ikbar ta' qed ngħidlek jgħidu, le ma rridx, dik dik tkun fier. Impulsività il-biża toħroġ f'impulsività li jwaddab li jirrispondi klura, inti tkellimni hekk lili, ma tistax tkellimni hekk lili. Dik tkun biżat. Biżgħat. It's all fear, eh? It is all fear. Li mbagħad jekk tħalliha takkumula, tiġi ħafna ansjetà. No, żgur, eventually. Il-biża' u sfortunatament rajna ħafna, rajna ħafna tfal taħt l-10 snin mimlijin ansjetà. Ansjetà żejda. Mhux ansjetà għax għandhom naqra eżami għada u jridu. Dik hija normali. Dik normali, bħal medna l-ewwel, it is positive. Imma il-positive stress huwa tajjeb. Imma li jikkumula li jiġi toxic stress. Meta jakkumula, dik dik tiġi toxic stress jgħidulu mhm. li jiġi ansjetà qawwija fit-tfal. u n-nuqqas ta' logħob, in-nuqqas ta' outdoor tiġi wkoll hekk. Għax it-tifel, tifla ma twielidx biex joqgħod bil-qiegħda. Oh, żgur.
It-tifel, it-tifla, in-nervi system tagħhom twieled biex tkun kalma, kreattiva, taf x'inhi tagħmel biex tidra, tara l-ambjent ta' madwarha. Allura dik tgħin ħafna il-sanità ta' il-mental health kif għandha tkun. Kemm kienet interessanti din il- din id-diskussjoni u l-mod kif għalaqta, vera kienet vera interessanti. Ħafna, ħafna, ħafna. Jiena dejjem nifixin nisimak, taffaxxenani. Grazzi, grazzi, Abigail.
Taffaxxenani.
Naf.
Ikun jider li suġġett għal qalbek ħafna u li titkellem minn qalbi. Nagħmel ġurnata nisimek. Vera. Unħob nitgħallem minn ħaddieħor jiena u infatti jiena meta jiġu it-tfal mal-ġenituri eh, fl-alqa nieħu pjaċir U nfaħħarhom għall-guts li jkollhom naqra jagħmlu dik in-naqra effort għax mhux dejjem faċli jsibu ħin. Mhux hekk. Illum il-ħin huwa limitat, sfortunatament. U li jagħmlu dik l-effort, l-isforz mhm. li jafu li tajba ħafna għal uliedhom feta bikrija, feta tenera. Mhm. Napprezza mens. Speċjalment ikun hemm dik l-om li Ikollha naqra OCD, naqra fissazzjoni żejda fuq l-indafa. Li vera napprezza li tkun ġabet it-tifel tifla biex jitħammeġ ta' vera. Għax hemmhekk jitħammeġ ta' vera. U jagħmlu ma' l-overall. Ejja, ejja. Imma dejjem ngħidilhom it-tfal washable ukoll. U mela, load tmur fil-nofs. Ġifieri, eżatt.
Imma xorta jkunu għamlu dik l-effort ekstra. U nammirhom ħafna li jkunu jsabu dak il-ħin li ħajamlu dawk is-sagħtejn. quality time ma' tfal tagħhom. Rita, grazzi ħafna tal-informazzjoni għaddejt lili u li semmija tagħna. U grazzi tal-li għażiltni għax itnejdlek jiena kemm jiena ma nħux pjaċir li tkellem ħafna f'interviews għax nipreferi ma tfal, u imma kontkom da ħafna. Il-fatt li nafek sew minn three years. Grazzi eh, ħafna. U l-biċċa xogħol li qed tagħmel Abigail vera toġobni immens. Ngħidlek minn qalbi. Grazzi ħafna. Għax napprezza. Grazzi ħafna u grazzi lilkom telli smajtu din l-informazzjoni li li għadha kemm għaddit in-narita.